Ghanafoɔ mekyerɛ akyɛ obi biara n'anɔpa yi ɛkyɛ wiase nyinaa na obi biara akye ɔbaa deɛ nhyira obi biara obi a ɔpɛ adwuma ɔhwɛ adwuma ɔbaa deɛ ma ne nsa nka wɔ yesu din mu gye so ma me sɛ amen ɛnɛ mmerɛ aho sɛ mokae sɛ yɛbɔ president cap nanse yɛade ɛde hyɛ yɛwura yɛman panyini john dramani mahama president one No nonsense president. Me pɛ n'asɛm paa. Na president cup na ɛbɔɔ yɛ na ɛbɔɔ cup no wie na GH1 foɔ na ɛfaa match no life mu bi na ɛbi hwɛɛ na wɔn wie match no ɛna kotoko prayer ɛduru yi interview so na yɛne wɔn ne prayers no yɛ dɛ ɛyɛ interview so no ɛna kotoko prayer fɛn no Peter Amidu akwa ɛsɛmtwerɛni no ne ne yɛ interview no na ɔbaa no Ne ɔyɛ ɔbaa. Ɔna ebesii anan mu ana wɔne press no yɛ dɛ. Ɔbesii GH one foɔ media foɔ no television no media foɔ no nyinaa anan mu ana ɔne ɔmo yɛ interview no. Na ɔde twii ɔde brɔfo na eyii Peter Amudu ɔde brɔfo na ebisaa Peter Amudu akwa. wɔde bɛhyia no question no ɛna Bɛtami do akɔ anso de twi yɛyɛ yɛ kurom kasa Ghana yɛ kurom kasa twi a Ghana obiara te yɛ ɛna wɔde yi sɛm twi ni na no abɛyɛ digya wɔ Ghana ne wiase nyinaa sɛ ahen ɛdi ɛdi ɛbɛn ti na Bɛtami do akɔ asɛ wɔn te borɔfo ne ade sɛm bɛka nso so a Nsɛmtwerɛni no de English yi bisaa Pɛtɛm Du Akwa no, ɔno nso de Borɔfo na ɛyɛɛ dɛn? Thank you, thank you, ɛ ɛ ɛ ɛ ɛyɛ Twi kasa, ɛnyɛ Borɔfo kasa. Pɛtɛm Du Akwa wɔn ɔyɛ, wɔnim adeɛ. Na ɛnsan sɛ Ghana na wɔfiri na wɔbɔ bɔ ma Kumasi Asante Kotoko nti na wɔde Twi yɛɛ dɛn? Ɛka ma me sɛ wɔpɛ sɛ Asantefoɔ Ebiaa te asem ɔpɛ sɛ ɔyɛ de ɔka ɛde sɛ ɔde ɔkɔ Spain a pere yɛ sɛ no ɔmo kɔ ɔmo kurom kasa Spanish kasa na Spain foɔ epere yɛ sɛ no ɔmo bɔ Barcelona Real Madrid Atletico Madrid Atletico Bilbao ɛne na pere yɛ sɛ ne nyinaa ka Inaki Williams mo nyinaa ɔmo nka aborɔfo o Nico Williams ɔmo ka Spanish kasa Spanish language na ɔmo ka Nso ebeduru Ghana na sɛ Ghana pria bi ɛka twi a hee na pria no abɔn bibi ne yɛgyimi yɛka ayɛ no nipa mu bi nte ase Ghanaians mu nti ebeduru Kwame Poku so no ɛna ɛsɛmtwerɛni no woman no ɔbaa no de Twi eyi ebusaa Kwame Poku, ɛna Kwame Poku nso de borɔfo yɛɛ dɛn? Eyii n'ano. Heeii! Ɛna ɔakasa etsia Kwame Poku. Bi kyerɛ sɛ wodwen bibinii ho a wonntse aseɛ. Wɔde sɛ ɔhan na obusa Peter Medu Akwa a wɔde Twi, wɔde Buroni, wɔde English yi ebusa Peter Medu Akwa a wɔde Twi yɛɛ dɛn? Eyii n'ano. Nti ɔmmisa bi a Kwame Poku abɔ ho. Nnyɛ ne saa deɛ ne Kwame Poku wɔde Twi bɛbusa na Kwame Poku nso de ba aborɔfo ɛdane wɔde oyi firi Twi ne de bɛ ɛde English yɛ de eyi ɛsɛmtwe ne na no ɛfa yi de gya wɔ Ghana ne wiase nyinaa san ada yi ɔda ato Kwame Poku san ɛsɛmtwe ne no da ato Kwame Poku san ada Kwame Poku nte borɔfo ana adetere bibi ne ɛgye me saa ɛyɛ fɔɔte sɛ wɔsi yɛka obi kurom kasa ana